Inselmulkom sinjuri dan huwa shooter u qegħdin hawnhekk. Avolja l-aħħar jom qiegħda sena xorta bqajna hawnhekk aħna. Jiena looking forward. U tieni ċans għax hekk għandkom xi ħaġa li tixtuq tibatulna f'ħieba tu inna. Shooter dan u sandokom. Jiena looking forward għas-sena d-dieħla qed isiru progressi kbar ġifieri fil-qasam tax-xahar. Aħna aħna l-qarajn, il-qarajn, għandna ċans li jerġa' jisbukkanna. Imma għat minn fejn għajt. Għasta sabu xie tibta zokkol li jikber ġoġi. U fejn imma? Għala, ma nafx, ma nifimx jesa. Fl-Università ta' Sheffield. All right. Ġidaw Sheffield. Jaf, jaf. Futbol tajb. Jiġifieri, hemm jaqbdu t-zokkor, jitfgħu fuq il-ġrieden, iqaxxrulhom darhom, up u jerġa' jikber mill-ewwel. Imma s'issa fuq il-ġrieden biss. Fuq il-ġrieden biss. Mela fuq hekk mhux ħa jaħdem għaliex. Għaliex? Għax inti jridu jipprova fuq il-majjal biex forsi jkunu jafu. Iesa. Eh ħamtukom naqra informazzjoni dwar in-New Year li ma nkom bżonna nagħmlu. Ma nkom ilkom xort. Din hija informazzjoni fuq kif diversi pajjiżi iqattgħu lejn it-ewwel tas-sena. li forsi m'għandkomx bżonnha, imma aħna ddeċidejna li ntuwilkom xorta. Diversi pajjiżi lejliet l-ewwel tas-sena jieklu ikel li jġibilhom ix-xorti, bħal pereżempju l-Portugall, Spanja u l-pajjiżi Latini. Dawn jieklu tnax il-lemba u tnax il-marfa bl-għadd. Fil-fatt, għalihom dan ifisser prosperità u riżq, u wkoll tnax il tokk ta' qabel nofs il-lejl. Il-Messikani biex ikollhom sena aħjar u mimlija safar, li jagħmlu hi li jaqbdu bagalja vojta u joqogħdu jduru fil-kamra bil-bagalja vojta, jew inkella joħorġu fit-triq u jduru dawra mal-blokk fejn joqogħdu. U jekk għal lejliet l-ewwel tas-sena titħajjar tmur Kuba, oqgħod attent li ma tmurx taqla' xi tixriba. Fil-fatt Kuba biex ineħħu l-ispirti u n-negattività, kull ma jagħmlu huwa li jaqbdu barmil ilma maħmuġ u jwaddbuh mill-gallarija għal isfel. U aħna l-Maltin, liema huma t-tradizzjonijiet marbuta ma' lejliet l-ewwel tas-sena? Għadkom kif sirtu tafu informazzjoni li forsi ma kellkomx bżonnha, imma aħna tajnielkom xorta. U dawn huma filmati ta' kif diversi pajjiżi jiċċelebraw lejliet l-Ewwel tas-Sena. Din kienet sena televiżivament, illi rajna ħafna programmi fiha. Mm. Però n-nies x'ser jibqgħu jiftakru minna. Għalli f'dejja di. Ninsab inna xar u ħan istaqsi l-nies xraw fuq il-televizjoni Maltija kollha kemm huma l-kompetituri tagħna wkoll ehm, din is-sena. U ħan naraw se jgħiduli. Eh, Manikolo, Eħe. Tagħkom hu shooter. Imma apparti tagħna x'dik għax tajt għall-flus. Ma tantx nara television Malti. L-aħbarijiet futbol. L-aħbarijiet futbol. Ija. Ija ma tantx jinteretta. Ma tantx jinteretta. Ora qed nħobb nara tad-dan u san. Ara x'għandi dik. Malti xejn l-ebda stazzjon. Il-Malti ma uffiċċux jien. Thank you. Minn hawn għal-Labor Office. Xejn ma nara.

Ma daw sejjed. U issa li għadda l-Milied id-dibattitu dwar jekk hux iktar sostenibbli u għandekx tixtri siġra tal-Milied ta' vera jew ta' biċċajt għax xi għandha tkun id-deċiżjoni. oh. Eh, Jiena mhux pojek bħalissa d-dibattitu huwa kif il-lostrina ħajn nexxi nerġa' ndaħħal il- il- il-Christmas tree ġol kaxxa għax ma konti tidħol b'xejn. Imma minn studju. Eh? Mela, fuq di. Is-Sur Sander ikkonvinċini li m'għandix nibqa' nixtri siġar ta' veru, xi kont nixtri waħda ta' veru kull sena. Allura dis-sena xtrajt waħda ta' biċċajt, imma fil-verità bdejt nistudja. Mela inti huwa iktar sostenibbli għaliex għax dawn li jbiħħu is-siġar ta' vera jagħmlu din il-biċċa ta' xogħol jiżraw iktar milli kemm ibiegħu. Allura matul dik is-sena jkun qed tagħmel żvilupp ambjentali sostenibbli u dik l-erja ma tintuża għal xejn iktar li għal il-biċċa ta' xogħol. Tifhem issa qed jikkontribwixxu biex jikbru. Eżatt, u anke jissaffa l-arja, eċetera, eċetera, matul dik is-sena. Ma x'inhi l-konklużjoni tiegħek? Imma inti mbagħad tkun taf li u biex jiġu Malta, u jien hemmhekk għandek għandek raġun. Hmm. Għandek raġun, għax vera li dawn is-siġar iridu jiġu Malta permezz ta' trasport, imma anka siġar foloz li huma magħdum magħmula minn plastics, ħadid, affarijiet tossiċi li meta jiġu alluminju, meta jiġu biex jintremew, wis probabbli ħajkollhom imorru fil-landfill. Għasna maħsib, eh? tajek, għandek raġun. Issa saqsi. Kaxxa, kaxxa. Għajt ix nil-konklużjoni. Li Għax issa xajt waħda ġdida, memx tagħmel minn dawk li il-folot. U issa dik għandna. Biex nagħlaq, inti tkun fid-dell għax xi darba xi ħadd ikun żera' siġra fik.